old one so the new one wey dem come dey see na na still the same thing o but dem just modify the name dem come write am say Carter Sojourner for Ilimitato and UE na im be the one wey dem dey see now so e still get another special Carter Sojourner wey I no go talk about but I wan just throw small light on that one. Na im be those Qatar sojourner for Qatar Blue. That Qatar Blue na for those people wey dem know say dem be professional or professionalist wey dem dey know say dem get into one uh, professional job or the other wey dem dey do like say

So na dis scata sojourn na everybody dey carry, normal pesin wey dey Italy go fit apply for. So dis scata sojourn wey we dey tok so, how you go fit take apply for dis scata sojourn and di advantage, dis scata sojourn get many advantage too. You fit comot Go oda kontri you no go get any problem and you fit stay for Italy wey dem dey call permanent permit of stay, e no dey expire. Di only tin wey dem dey do afta five years, police station fit write you letter make you come update di picture wey dey your phone, wey dey your document because your face afta five years e go still change so na im make dem dey do all dis one but normally e no dey expire. But how you go fit take apply and wetin be di requirement na we tok so. Di requirement be say you go get five years permit of stay. Five years permit of stay mean say from di day wey you get your slip till five years wey you take stay for Italy continuously. So if maybe now you get, dem give you

Di second requirement be say from di point or from di day wey you wan submit dis application form, you go still make sure say you still get resident for Italy. So but dis resident no dey count to apply for dis Carta Soggiorno. It must be dat day wey you you dey apply, you must make sure say you don already get resident. But where resident for dey count na if you wan apply for passport, na im dem dey count resident. But if you dey apply for dis Permit of permanent permit of stay wey dem dey call carta sojourno na only document wey you dey wey you get if you reach five years na im you go fit apply and no be all document na im dem dey count those document wey dem no dey count even though sey you reach five years wey you no fit apply for this carta sojourno na im I wan mention so those people wey dey ask for political asylum and their asylum dem never grant am E dey three dem dey give am riquesta de asilo e dey dem dey give am three months or six months e no fit apply for dis one and those pipu wey dem still know sey dem still get permit to stay for study or permit to stay for for kura um medico e no go fit still apply for dis one unless you change am to working permit to stay or you still get permit to stay for um special case, you still get permit to stay for humanitarian or you get permit to stay subsidiary or you get permit to stay for uh, political asylum. All these categories, in any way where you take get your document, now those people where I mention so, now you go fit apply for this permanent permit to stay. So another thing where they still need be say the person must get Italian language certification, e must sabi dey speak di Italian language and di minimum requirement wey dem need na im be A two which is intermediate, e go sabi speak and write Italo well well so dem go give am di certificate of A two and dem still if you still go any Sindakati wey still dey your city wey you dey, you go fit ask dem information or about the school wey you know sey dem for still dey give this certification. So if you still go adult school wey dem dey call CPR, dem fit still tell you on how you go fit still take get this A two. So A two Italian test certification is. At di middle, e dey di center between A one and B one. So if you start newly, you start with from A one before you come reach A two. So if you get A two, you fit still apply. And another thing wey you still need to still get be say your if you know say you get children wey you dey apply, you go still get certificate of school attendance of your children. Dem wan know whether your children still dey go school, you go still go bring certificate from there, you go still go give dem. Then another thing again wey you go still need to still get be sey, you go still get certificate of hygienic or suitability or accommodation. So wetin be de meaning of dis certificate of hygienic or of accommodation be sey,

enough or suitable enough for you to apply, dey go give you certification, dey go come come measure the house, if the house dey okay for um normal family wey una dey apply, but if una be two, if your house dey like forty five square meter and everything dey and ventilation dey, everything dey intact, say e get toilet, e get everything, they will give you this certification. So if you go there, they will tell you the house where you want to apply for this thing if you know say the house dey okay. If you know say the house not dey okay, you fit get another this uh, certificate of hygienic for another place while you get hospitalita for another place, you can still use that one to apply. So if you dey do all these things, so make sure say you dey keep all these uh, document for grant because if you no keep all these document for grant, you no fit apply. So another thing wey you still get before you still apply be say you make sure say your crime record you no you no dey very you no get any crime at all for ground. If you get any crime for ground, you need to clean your crime because if you wan if you wan clean your crime, you need to get lawyer and that lawyer wey go help you clean the crime wey you get for ground na im dem dey call rehabilitation. So the rehabilitation so e still dey follow process I will still talk on that, that one another topic. So if you know say you get this document and on the next other document wey I will still like to talk about in my next video na be the year your last year income wey dem dey call code or reddit of last year you will make sure say you still get am too and I will come bring different type of table and different type of money in your income wey you know say you suppose to get last year your yearly income or your income annual wey you suppose to get last year wey you fit take apply in case if you dey apply this year so you follow me for the part two of this video wey i will continue from where i stop so so that in case if you never follow me